Gima nitimo dongo wuod achieng'. Ai! Okumba wuod achieng'. Jayalo lamo. Mm. Wagoch bani onego iradgo. Goch ne bishop. Eh, a- alo, alo. Eh, eh, ero. Aa, wuo kama ichung'eno, leng'ri, leng'ri bath gorofono mondo iyudri maber. Ok ayudi, ok ayudi. Ok ayudi e network, omera. Ochung', we chung' kama ichung'eno. Guom, guom matin, guom. Ero, ero, awinje. Eh, e wuora, wuora nyomenyo na toch. Sani an ema na- an ma sani akawo pesa, sani awinjo maber. E adak mayom. Ee, kama dak an ma sani akawo pes ji te, an ma kawo pes ji te. Ee. Ee, a we u- u- u- u- werieri, werieri tir, weri u- wuoth we we wuoth kibam. Im- i- Ilalo network, ilalo network. Ero, e- e- ero, e- kama igwome no ber. Gwoma gwoma nyaka ang' wati kuoyo. Ee. Ah, ibiro biro tich adi? sawa sawa ai sadak mayom joma nyoche pinga manyoche pinga mapinga pinga japolo gipano japolo ruoth ok bimenyone toche mudho omenyona toche mudho sani dak mayom sana bedo gi list akawo gimoro amora adak kaka dwaro lemo ni be ber inyalo we lemo inyalo chako lemo to ichak iwe lemo Mm. Ai. Kumba jawan notiyo nobiro matek nowuotho du jomoko ne ringa tenga jachien kedo samo kedo jomoko ringa tenga mm. jomoluoro jochien nitiere jomocha jochien nitiere to gima ng'eyo ni jakong'o oluoro jachien kong'o oluoro jachien makara jachien omonje gotieno kong'o jarume wang'e wanjo dole ma jochien ochawa Mana ang'o moji chiendo chawa? Ne, donjo tinyuol. Donjo tinyuol. Kiny gi paro moro gi tong' mida nyuolo kawuono mondo ang'e. Kidwa use kamoro kata tere ka ka jako kucho dhi ouse mondo ang'e. Nikech nyaka ne diserunde runda ka ok idwa ni nyuol. Ibiro chwanya gi jirani. Wang' kidhi nyuolo jirani, jirani orumi, oumi gi otete. Ochako tedi. Amanyi ka iselokori sup. Donjo. Ma donjo. E donjo. Go to load. Donjo, donjo, donjo, donjo. Donji. Donjo. Kwa kwa biwe. Ngoni chana dich gitungi. By the way, gima dwa natim sani, Ngene ka en kama nyien. Pok ang'ene to tenants mage modak ka kaka I'm the new caretaker in this place. I want to know. Bwana nene no kodak adak owuok okinyi odhi. Odak ka koso jakuo. Nyithindo moko odak toki ka. Ok ang'e ni gitimo ang'o. Adwa chako ng'e ji achiel kachiel. Jirani ni to ang'e kore. Eto ok wanene. En obiro mana gotieno. Nyo ma duonde gotieno to chakore a. Akia ni otiyo tich mane. Jomoko nyalo bedo kata jokuoge. Eh, you have to confirm. Na gi confirm ni to jomage modak ka.

Oba chunga chunga. Eh, eh, koro Mhm. eh, nyaka nuchak nena ka pok ung'e gimomiyo okela ka ung'e gimomiyo abiro ka Yani imani kiji chiew wa wi wa Yes, chira. mokwongo wuora adwoke- wuora adwokoni ni erokamano gimodhi wacho e kind nyithindo ariyo gi wuora mondo itele Jachien ma didonj e kind nyithindo ariyo gi wuoro ing'e gweth ma gikwo. Ing'e richo ma gisebedo ka gitimo. Nikech jachien ma miyo dong' ma chwo dak ariyo to pile pile ji odak mana dhako gi dichwo dhako gi dichwo. In ming'e kosa ma gitimo. Jakoro dak wawe donje. We- we- we- we- we- we nyona gi Wami lweti. donje nade gi kasubi. We nyona gi lweti. Ing'e kumwae. We nyona gi lweti. Mae kama Wuora kwa gikenda. giwuoyo to mondo bura mwadhi wacho obed mayom amina.

Kasuku. Kasuku. Nying achiel. Ndik mane. Kamano. Ndik mane. Mane mano chaka. Jo kipande nomiyi. Oyiena. Mi ka go kipande. An go nyaka sani. Ijapuo. Kasuku ija kanyi. An aja wendo. Ai! Awendo. Gigi sumuka. Onge landi ma nyinyi adak e awendo kod. Pesa ma wendo pogore gi ma Ne inoka wuo kodi pok achak wuo kodi. Sata. Awendo nyaka ka ka ni biro biro gi nying mar kasuku. Mi pone. En yor manyo. Imanyo ang'o? Itiyo ang'o gi chunga? An maka nika. Ai. Makanika mande ka koso pikipiki. Aloso ga mtoka to ka ol tawilo gi pikipiki. Mm. Obaja dhi gi dhi ga bunge. In bodo ka usata. Koro kiseloso mitoka, time ni maduke otel sadi, iwuke ot sadi, iduogo sadi.

Mano be idwa ng'eyo? No, nyaka ng'e tieko tich ti- mondo iya tich nyaka ka en dakika di. Seche moko in Ah, gi in gi timbe moko maricho mi- mitimo e diere ka kiwuok e tich michop ka. Ijakuo. An maka ni kada kuom mane? Ok iwuok e tich akiloso mtokni ji miyudo gi wang'ayo. Makanik onyalo kata Makanik mane garaj mane mane osetiyo nyaka saa ang'wen.

Nawinjo kochak luonga Janyakach. Janyakach. Ang'o mitimo Kisumu ka? Kisumu ka? Eh. Atimo both. One to Dingley. Atimo stock keeping. Atimo driving. Simbe gi wallet te gotieno akawa kana. Bwana nigi tuo mar luoko lewni. Ah, mos wuo kode ne idwa no lemni kosa ng'a chandi ani ani ani ani ngene baba no hey ne no wacho ni hey Jehova wa chunya jaricho obong'o wa chunya jaricho obong'o nyakalaga ma kuma ni ikela ikela ma asida wuora yaye To japod Isekawo two seconds pok iwacho nyingi. Iluonga ni Philip wuod nyakwaro bondo. Babu wanyicho gola dala ko- kowacho ni Ma babau, sto- sto nyicho opong'. ma wuodi. Sto opong'. Ma wuod omera. Owacho ni Ah, stoni to gimotim. po- pong' abie- Gimotim. abie- abie- odni uchulo pesa adi Mano e gima watim. Eh, odni uchulo pesa adi To chieng' moro nachulo. Ah, nyo uchulo pesa nikech sanan madwa kawo gik moko kae To penj atimo didi moro ka nasetimo penj kadonjo e ot. Kendo achako atimo penj moro kawuono. To mano masira manade. Upano To ubrodak- dak nosami Ah. adek mar timo penj. bed mos janyakazi ubrodak ka koso ok ubrodak Udwa dar koso kudwa dar. Uchulo pesa di nikech sino sina maua. Wuo kode. Wan nyochi miyowa tije dala to watimo to gotieno to wachiemo lach kende ma ok wacham to wadak adak e ot nono. E plod ng'a? Mano e gima nyo tenant ma nyo dhi timo. Mano e gima nyo caretaker ma nyo dhi timo. Nitie tenant mano dak e miluongo ni Ah, tenant. caretaker. Kata Bwana ka- manyo uchulo pesa. Bwana manyo wachulo pesa. Eh. To do- bwana no nyocha watimo kamano. Kwanza ni nyocha oketonwa matek Ama malich. opogore, ma opogore gima nyiso ni masta nopogore, Man sek mar Uhuru gi Raila koso ma emi wach nang'o? mano ter nyakawu. Devolution. Ter nyakawu, an se ter nyakawu gima temo wacho niya. Ah, ah, eh, Isemor, imongo imongo dak non, ang'e pesa Koro kendo awinjo ni- Idwa lweny. To kwani wan gi kambi jolweny? Gima ji chulo ka onge. Dak minu dago nono sa nodhi chulo pesa. Kata to man, I mean one month, kata to dan. Wan gi ema chiel. Ah, eh, wene gino mbe. Wewe. Gino, eh, eh, eh. We, we, omiwa wan gi mita, mano wan milion, yawa, mano to wakawo, ee, Yesu Kristo, duto mitimo e piny kae, chigo dong' karapar, gigo du, yani ing'e wan gi mita, ah, mano to ndik kanyo, wakawe dwe mar adi, aboro koso dwe mar ochiko? To wuoyo mane berabera ni, ichako kiny mana jo China gi jo Amerka gi eki kendo. Alo.

Hey! Ya kara ma ng'ani nyo oringo. Ng'ani awuoro ni ng'ama nyo nigi pesa man gi mitoka to onge mitoka. Oringo tiyo kae. Yaani jogo dak magi joneko. Ng'ato luro dhot pod ochiew. Anang' ng'ato luro dhot. Ka giwuok ng'ato otimo luya, ng'ato otimo pi. Jaduong' e wuode ni otimo nade ot kae? Iparo norodhi koso oluoke? Oloso kode pesa mane ot ka? Eh? Iparo tich mane ma ng'ani timo ot kae? To bat ok ung'eyo, ajadolo, roho biro mako gimoro amora mutimo mopandore. Roho chi mana lab nie plot ka, ubiro wuoro. Roho biro mako wachiel kachiel.